nti um, sɛnea his ana uh, ɔkɔba kɔba kɔba yɛ a nkra me nsɛ ka koraa ne sɛ ɔde faa mu sɛ sɛi na football no te paa deɛ ɔnyɛ sure sɛ ɔbɛyɛ football no ɛno no ɛfa wasom deɛ ah, na mewɔ paa na ɔka saa sɛ no Um, Ghana asɛm kɛseɛ si awerɛhosɛm paa na akɔ de ama ɛyɛ ɔpani kɛseɛ a ɔhuni mfonini sɛ ɔda hɔ yɛfɛ ne His Honor Doctor Kwame Kyei, ɔno na ɛyɛ bank ruler de ma football club a ɛfɛ no Nations FC a wɔdi akotene de ma Ghana Premier League no. Na owura yi kyerɛ mu anaasɛ ɔpanyin kɛseɛ yi kyerɛ mu a, paa mi o, twaa mi o, Ghana League no kura no, onya mu bio, wɔgyaa Ghana League no bɔ. Na te sɛ ɛba saa no so a na ɛyɛ awerɛhɔsɛm yie kɛseɛ paa na ɛde akɔ ama ɛyɛ Ghana football no. Ɛnam sɛ wohwɛ infrastructure paa a Owura yi ayɛ ɛna wɔ abrankɛse a, players wotu wɔn ka, the technical staff, cooking staff, physiotherapist ɛne ade. Na sɛ ɔpanyin kɛseɛ yi sɛ ɔbɛgyae Ghana Premier League no yɛ a, na sɛ wɔgyae bɔɔlbɔ koraa yɛ a, na te sɛ asɛm kɛseɛ paa. Ne nyinaa ne sɛ, ɛyɛ over the weekend yi a, Sunday yi a, ɛna ɛyɛ Dr. Kwame Kyɛn, ne team ɛfɛ ne Nations FC, wɔn ɛna ɛtɔ so tu ɛwɔ Ghana Premier League no. Wɔn travel all the way to ɛyɛ Nzema Basake. Yɛ a Basake no, Ɛwɔ nzema yɛ a team bi wɔ hɔ yɛfrɛ no Basakɛ Basakɛ Holy Stars. Na saa Basakɛ Holy Stars no sɛdeɛ madi kan akyerɛ mu no wɔn location ɛwɔ nzema ɛyɛ wɔ Western Region. Nti Nations FC no a wɔn headquarters ɛwɔ Kumasi ɛyɛ Abrankɛse no wɔn travel all the way from Ashanti Region to Western Region sɛ wɔn ne Basakɛ Holy Stars yi ɛrekɔ akɔkɔbɔ bɔɔl. Na Basakɛ Holy Stars no nso no wɔn tɔ so 14 ɛwɔ the Ghana Premier League ɛna nations fc nso ɛtɔ so two na nations fc ne bebia ne gold stars fo na ɛrepere ɛyɛ league no the title race na te sɛ point ɛdɔ wɔn ntam deɛ ɛyɛ kakraa bi ya ɛnna yi nneɛma no kasa yi no ɛyɛ bebia ne gold stars ɛwɔ sixty points do wɔn abɔ thirty three matches ɛna ɛyɛ nations fc nso ɛwɔ ɛyɛ sixty points wɔn nso abɔ ɛyɛ thirty two matches yɛn te sɛ title race na sɛ ɛnyɛ challenge ketewa na da nations fc ne bebia ne gold stars yɛ asɛ. Ntsi aber a Nations FC foɔ kɔɔ Baseke Holy Stars foɔ ekurom wɔ Nzemaa sɛ wɔn nom kɔbɔ ɛyɛ the last but one league match a ɛwɔ sɛ wɔn bɔ na Ghana league no yɛde kɔ na wie yɛ no, wɔn kɔ duru hɔ a na sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa. After first half na sɛ Nations FC ɛda ɛfam ɛka baako a wɔn ntumi ɛnteeɛ. Na wɔn nso wɔn kɔ duru hɔ a nka supporters no kyerɛ mu sɛ The supporters of Eba Seke Holy Stars sɛ wɔn mma Nations FC supporters no ma wɔn nwura mu nkɔ park no so nkɔ ankɔyɛ ɛyɛ ɛyi nkɔkye wɔn team no koraa ɛyɛ app ɛna bio koraa nso so no sɛ ebi mu kɔ akora nso akɔ nwura inside no so ani kora sɛ wɔn ɛto nwom wɔn yi dede goal kora ba ani kora sɛ wɔn tie mu ne ade Ɛna ɛyɛ nation service fo supporters kyerɛ mu sɛ abere mu kɔduru hɔ nom na da bia no basaka holy stars wɔn bɔ bɔɔl a wɔn gye gate fi no yɛ ten cities ne twenty cities wɔn kɔduru hɔ a wɔn sɛ wɔn bɛgye wɔn hundred ghana cities ne fifty ghana cities wɔn ntua a ɛnyɛ adeɛ ɛsɛ wɔn wuram wɔn de di mu ara na dɔkta kwame kyɛn bi pie mu wɔ hɔ bi ɔba no so wɔyɛ kee so wɔn ato mu a deɛ yɛhwɛ yɛn ntua ne nkɔ wɔn de sika nso kɔɔyɛ a basaka holy stars fo nso sɛ wɔn gye saa gate fi nka wɔn gye Nti wɔkɔ hyehyɛɛ so na bɔɔl no hyɛɛ aseɛ no wɔn san kyerɛ mu sɛ security wise no polisifoɔ na wɔ park no sɛ seventeen pɛ yɛ na Ghana league mmerɛ mu no ɛwɔ sɛ polisi ne soldiers na ɛyɛ more than that nti wɔn de hyɛɛ so a basakɛfoɔ ɛhyɛɛ first goal na sɛ wɔn hwɛ deɛ kɔ no a second half no baeɛ no ano no sɛ yɛgye penalty ɛde ti yɛyɛ

Ɛyɛ obvious dɛ wɔn bɛ lusu match no. Na so wɔn lusu match no nso sɛ title race no a wɔn ne Bibia ne Gold Stars foɔ ɛrefight sɛ wɔn bɛtumi awini Ghana league na wɔn bɛtumi akɔ Africa no. Ahwɛ no nso ɔyɛ dɛ akɔ akɔbɔ wɔn. Nti sɛ ne mpanyinfoɔ nso aka de ato wɔn sɛ wiase mu ɛwɔ yi no sɛ ntokwa no sɛ ana ɛfono wɔ a na ato ne akeka. Nti sesei no Nations FC ne Baseke Holy Stars match a na Sunday no ɛrekɔ so wɔ Nzemaa Baseke no, bɔɔl no antumi ankɔ na wieɛ ama sɛ Nations fo afaale for protest ɛde akɔ akɔma GFA ɛde wɔn anom asɛm nyinaa de ato dwa ɛna Baseke Holy Stars fo nso afaale protest ɛde akɔ akɔma Ghana Football Association foɔ sɛ wɔn gye point no ɛmfa ma wɔn the three maximum points no yɛnyɛ mfa ma Baseke Holy Stars because Nations foɔ no na ɛkaa sɛ bɔɔl no mmɔ biom aberɛ referee no ɛnhwɛ still match no sɛ match no mu ngyae bɔ ɛne sɛ wo nation foɔ no aka sɛ bɔ no mu bi di a ɛwɔ sɛ deduct wo points na yɛde points no ma basɛkɛ holy stars no ɛne ade na wei na dr his honor akɔ amekyɛn nsɛntwerɛfoɔ fere no bu sɛ no no asa na ɔkyerɛ mu sɛ wɔnu ne ho ankasa wɔregret deeply sɛ ɔinvest wɔ ghana football nam sɛ ghana football de ne ho bɛhyɛ mu no ɛka nko a na sɛ ɛka no koraa da nkyɛn na sɛ bɛduru baabi na sɛ nnipa bɛhwɛ no ne kra nko a na ho hia sɛ Wɔde ne investment de bɛhyɛ Ghana football mma ɔwerɛ mfi sɛ nkyɛɛ biara ɛna Pole yɛ a Kɔtɔkɔ one man supporter yi a ɔno nso Nsuo Atrema FC, Nsuo Atremafoɔ park so wɔn ko wɔɔ no sekan a ɛnɛ yi ɛka teasefoɔ a Pole ɛnka teasefoɔ ho biom. Pole asɛm nko a nipa a ɔkum Pole koraa no yɛntumi nkyee no ase no hɔ akɔyɛ kɔ ne bra kɔ ne bra wohu asɛm no ti Nkyɛ ebia na mobɛto dwa sɛ nnipa a wɔwɔ sekan wɔwɔ polisi kama no wui no, aha kɔpie mu ɛyɛ ɔsenegaa ne adeɛ ate sei no. Yɛhu baabi a poli deɛ ɔkum poli no asɛm no ɛnenam. Poli asɛm kora yɛnya kora nka nwie yi o. Ɛna Basake Holy Stars nso ne Nation Safes nso no, ɛka dɛ na nka akɔyɛ sekantweɛ ɛwɔ Nzemaa Basake hɔnom no. Nti Dɔkta Kwame kyerɛkyerɛ mu sɛ bɔɔl no paa deɛ Sɛ biribi amfa baabi paa deɛ wobɛgyae Ghana League no kura bɔ na te sɛ ne investment no a ɛrekɔ waste no wapɛ baabi de akɔhyɛ ɛnam sɛ ɔhyɛ ase sɛ ɔbɛyɛ Nations FC no ɔntumi kora ntɔn pere papa bi amfa no nkɔ ɛyɛ aburokyire nkɔgye sika pudu bi amfa ngu no bɔtom nti sɛ bɔɔl no ɔyɛ na ɔsa ɔsɛ ɛbɔ ka na ɛbɛwie akyi na obi kora saa bɛfa ho saa hwerɛ ne kra nkwadeɛ a na ɛho hia sɛ ɔbɛ invest biribi a Ghana football no sɛ Ghana football no kɔ ayɛ bɔ no it doesn't make sense there is no title sponsor there is no television sponsor bia no a ɛma teams no sika ade sɛ Ghana league no yɛ bɔ no you don't know what we are doing yɛyɛ saa kwa nti na de sɛ asɛm abɛda hɔ nom Eti ne nkwa ya hwɛ bɔ na enye shi. Enye shi ba we. Na nsɛm wei baeɛ no ɛna Ɛyɛ Sadiq Adam, Sports Obama, mo ne ada top top top top guys a wɔwɔ sports industry mu nyinaa ɛblaste Dr. Kwame Kyeng sɛ wɔni ho kwan sɛ ɔbɛkɔ bɛka no abɔnten sɛ Ghana football no ɔmmɔ ɛnam sɛ wɔnkae mmerɛ bi asɛm bi ɛtwaa mu o aberɛ na Nations FC ɛwɔ Division 1 no wɔn ne team bi ɛfɛ no Sky FC ɛna na ɛreprɛ sɛ wɔbɛtumi abɛwura ɛyɛ Ghana football mu na kululu bi ɛkɔɔ so a ɛkɔtee Sky FC foɔ 6 points ɛmaa Sky FC wɔn san kɔɔ back to division one no ɛno ho ntansa ɛno ho mframa na ɛnɛyi no ɛrebɔ ɛyɛ nation service no dɔtɔ kwame kyɛ no wiase deɛ yɛsɛ sɛ wɔwɔ yɛfoɔ nsa no ahwɛ wɔ deɛ ɛna the law of karma no deɛ ɛyɛ adwuma da biara nti wo de bi di ɛyɛ sky fc ɛma efeeva o nti nɛyi na nkɔ yi ama no wo nua ka wano paado ka wano ɛpaado mɛnkasa kɔn no dinn tum ɛnam sɛ ɛba Ghana ha na officiate ne saa nneɛma wɔ deɛ efever wa na wɔka different thing anfever wa na wɔka different thing ɛne ade na sɛ nsɛm pii na ɛkɔ so ɛfa ɛyɛ Ghana Premier League no de sɛ sɛ akyɛw pa bi anfa baabi ne ade a anhwɛ yie a na Dr. Kwame Kyɛ ne Nations FC na ɔbɛtɔn ɛma ɔwerɛ fi sɛ ɛnyɛ Dr. Kwame Kyɛ nkwa na wɔteam sɛ Ghana League na ɔbɛgyae o Mmerɛ bi atwam yɛ nyɛ sikafoɔ ankasa sikafoɔ ɔmo de ɔmo sika bɛhyɛ Ghana league mu a ɛnɛ yi no yɛ hwɛ ɔmo baabi a yɛ hu ɔmo bio mɔɔ na agyae league no yɛ mɔɔ na aba mu so abu ɛne Alhaji Karim Guruza ɔno King Faisal FC ɔno ɛna ɛde bank roller de sii wɔ no ɔno Ghana league sɛ na aba mu abu yɛatwe no ase saa ma ɛsɛ kɔ division one a ɔreba a ɔnhu baabi koraa a bɔtɔ hyɛ na ɔde boa yɛ dɛ akɔ akɔhyɛm ne ade ɔfa wura fɛn Sam Jonah nso ayɛ ash gold ɔgye ato baabi ɛyɛ champion Doctor Chelsea wɔ no nso Ashgood wɔlusu focus koraa de ɛwɔ mu ɛna ɛyɛ baafo awua soccer academy nso ɛyɛ Ignos baafo awua ɔno nso ne baafo awua soccer academy ne ne nations ɛyi no ne nsuo atrɛma esi ne nyinaa so wɔso watɔn wɔnyɛ team ne kura bio do obi pɛ koraa wɔn esum na wɔn gye mfiri ne nsam ne adeɛ na de sɛ ɛnyɛ wɔn nkɔ ne sikafoɔ a wɔn abɔ mu bu ne sɛ Ghana league na yɛ bɔ na nkasa yɛanyɛ careful ne yɛanyɛ nneɛma bi yie na officiate na nkɔ yie sɛ Na nipa no ayɛ n'adwene sɛ so te home team no ayɛ n'adwene sɛ as soon as abɛba ne home grounds nko adeɛ three points na ɛsɛ ɔgye yɛnyɛ football ne saa o football should be fair and firm bɔɔl no so no park no so no ɛna yɛbɔ bɔɔl no sɛ park no so wo team no place no mɔden mɔkɔ n'anim a the three points should be given to them irrespective ɛnyɛ sɛ as long as you are playing the home grounds nko adeɛ ɛwɔ sɛ kenya ne kenya Ɔwɔ sɛ ɔwe ne game deɛ ɛnyɛ ne saa wɔ baabi a. Nti ɛsɛ JFA foɔ owura Kurt yie so kiriku wɔde ne nan asi fam na Ghana league no because kuro biara no ɔba bɛdi ade na sɛ na attention na is always on the black stars but no the grassroots no hia the Ghana league the division one ne adada hia Ofihyia ti no kɔ so na yɛ poor, yɛ ntua referee sika yie, referee ne board no ne score line hyɛ ne bɔtɔ mu because obi ama no bribe ne ade, home team na bribe no, nti woyɛ dɛn score line na ɔda ba no anɔpa sɛ ɔde kɔ fie, yɛnyɛ ne saa, you see a Dr Kwame Kyeng ɛfiri nation services sisi a na the infrastructure na wayɛ no wɔ abrankɛse hɔ no ɛbɛkɔ waste. Ɛsii a Nations FC ayi ayi nkyɛn biara yi a nsuatɛrɛmanfoɔ nso ɛka so bɔɔl no wɔn nyɛ kura bio no ɛne players no ɛkɔm de wɔn brutal wokɔ nsuatɛrɛman hɔ a kɔfe kɔfe ebi dua koko bi kɔ baade na wɔn nsa kɔma no players no bi kɔ baade because wɔn life ayɛ miserable wɔn a na etu wɔn ka team bɛn na wɔkɔ mu ɛne ade ɛha dwene the hooliganism in Ghana football no is becoming alarming nti wɔn nyɛ nneɛma yie. wɔnyɛ nneɛma yie nti abusuafoɔ ɛma werɛ fi sɛ wɔbɛ subscribe na yɛbɛsa aba anaase bio.
baada pɛi deɛ me ne dɔta kye nkasa a ɛna me ne divine so nkasa a nti yɛkasa wie a mebɛhu deɛ yɛbɛyɛ. Original FM. ɛno a wɔn kɔ gyinae saa nsuo ni ho no na mepatwɛ na wowɔ hɔ bi. Ah, na mewɔ hɔ paa. Nti Um, sɛnea his ana uh, ɔkɔba kɔba kɔba yɛ a nkra me nsɛ ka koraa ne sɛ ɔde fa mu sɛ sei na football no te paa deɛ ɔnyɛ sure sɛ ɔbɛyɛ football no ɛno no ɛfa wasom deɛ ah, na mewɔ pa na ɔka saa sɛm no meyɛ nyinaa no sɛ ɛfoa so saa firi sɛ ah, sɛ bio mofoa so dr kwamkye so ɔgyae football yɛ no mofoa so oh, na wobisa ho sɛ football yɛ a yɛyi dr kwamkye yɛyi Sɛbisɛbi o, ɛnyɛ ne sika na ɛkɔ kwa. Mfasoɔ bɛn pa ara na wanya wɔ football yɛ ho? Nnipa deɛ, sɛ wɔtɔn phones a, wokɔtɔn, wokɔtwa bill a, wonim sɛ wobɛnya mfasoɔ sei. Nanso yɛ football yɛyɛ yei, wobɛyɛ last, the last bɛyɛ nine years a Doctor Kyei bɛyɛ football wɔ kurom ha, from Asante Kotoko to Nations FC. Wo deɛ yɛn subject the whole discussion to be Nations FC. Deɛ ɛbaa Nations FC yi, yɛntɔn player biara. Ne sika na ɛkɔ kwa. Na sɛ nipa de ne sika rehyɛ football mu ɛkra sɛ ɔbɛboa nkorɔfoɔ ma ɛretua wɔn ka winning bonus, ɛretua wɔn ka salaries a wɔnnya anything in return, na sɛ yɛbɛ subject no to such inhumane treatment a, ɔka sɛ ɔnyɛ binom a, yɛn mu biara bɛfoa no so.